Так. Димәк, беренче нигез ташы салынган 1980 нче елда. Ә менә бу мәктәп, бу ызыда, менә бу рәсемдәге күренеш 1928 нче елда төзелгән мәктәпнең күренеше. Менә бу алда яктан күренеш аның. Бунсы. Арткы яктан күренеше. Монысы әйтче менә мәктәпнең бер беренче укытучылар мәктәпнең менә болар. Һәм менә хәзерге бүгенге көндә без басып тора торган здание 1976 елда, ну 1974 елда уку 74-75 уку елында керделәр. Менә ул мәктәп. Менә монысы бүген хәзерге мәктәбе. Тәрбиянең менә ватуллавы, менә безнең мәктәптә чыгарылыш ниләре безнең? Менә монда мин, менә Мөдәррис ул. Менә 64-65 нче елларда, менә Галәмутдинов Мөдәррис Зөфәрович. Ә ниләр ул, Батуллалар алар иртәрәк, дүртенче чыгарылыштыр алар. Менә. Кая, менә Батуллин, дүртенче, 54-55 нче еллар. Мин туган ел гына, мин 55 нче ел ул үзем. Мин аларны мин мәктәптә эшләгән, ниткән җилларын белмим. Шушы мәктәптә укыганым белән. Менә Дунаев 55-56 нчы елда Николай Иванович менә. Менә ул теге. Батулла менә соңгы узган ел гына кайтмады бай. Кайта, мәктәпкә килә, укучылар белән очрашабыз, сөйләшәбез. Студентлар җыя башлагач, абитуриентлар, менә Әйтәләр иде менә бу ниләр. Батулланың да әйткәне бар, җегерме биш кеше группа Казаннан җибәрәләр Мәскәүгә. Менә биш йөзләп кеше йөри, шуннан безнең мәктәптән менә шуны конкурсны үтеп, Щепкин театр училищесына киткәннәр, Батулла, Дунаев, тагы берәү бар әле безнең Хәмзә Арысланов дигән. Шыкмайныкы менә өч ел шушы мәктәптә мин шаккаттым. Алар менә совет чорында да мөдәррисләр, батуллылар алар бит үзенчәлек кеше. Алар бит баш имәделәр алар. Алар ялагайлана белмәделәр алар. Бик горур, бик ни кешеләр алар. Мин үзем менә мөдәррисне мәктәп елларыннан ук хәтерлим. Без башлангыч класста укыганда ул югары класс укучысы иде. Һәр газета саен балалар газетасы, һәр Ялкын журналында, һәр санында Мөдәрриснең шигырьләре басыла ди. Менә ул шигырьләр. Менә җыеп барган аның ниләре. Менә бөтенесе. И, без бит нитәдер инде. Укытучы кереп әйтәдер и башлангыч класста, менә, балалар, күрдегезме, Мөдәррис абыегызның тагы шигыре басылган, яшьле ничәме инде инде. И, без дә китте инде, класс белән ярышабыз, без дә Без кемнән ким? Давай без дә шигырьләр язабыз. Язадыр, кайтып китәдер инде өйгә бер төн эчендә. Мин җидене язам бүген, мин унны язам. Шигырьләр, дәфтәрләр, общий дәфтәрләр туладыр ие. Алып киләбез, өй мөдәррисенә күрше авылдан төшәдер юл. Тегендә мәктәп, каршында мөдәрриснең төшкәнен көтеп торабыз инде. Мөдәррис абыйга шигырьләрне күрсәтеп, менә әйбәтме, юкмы, аңа бирергә чират торадыр ие инде. Ну, бөтенебезнекин дә түгел, алалар инде, шундый бик матур сүзләр белән генә кире боралар инде. Менә апаем үскәчрәк нитәрсең, менә фәлән җире нирәк, теге бер нәрсә дә юк дип шундый кискен алай безнең күңелне төшермидер инде. Менә шул кадәр шок катасың аны менә мәктәптә уку елларында ук шундый тирән эчтәлекле бит укучы сымак та түгел. Аны беренче шигыре әнисенә багышлап язылган беренче шигырьләре. Аны бик уйлыйм. Менә менә рәсем, менә ул мәктәп елларында, менә безнең укыган елларында рәсем аны. Менә мөдәррис документта утыра. Табигый сәләттә булгандыр инде, аннары теге мәктәптә, әлбәттә, мәктәпнең роле зур, искиткеч шундый укытучылар коллективы, күрә белгәннәр аларның талантын, үстерә белгәннәр, дип уйлыйм мин.